Helo, siomai, siwr i chi a chroeso i ralio ac i Aberystwyth! Ie, ar ôl creu hanes yn 2019 fel y rali gyntaf erioed i ddefnyddio ffyrdd cyhoeddus yma yng Nghymru, Mae Rali Ceredigion nôl ac yn fwy nag eriôd. Wedi gleu dros dau ddiwrnod, 87 o filltirodd cystadleuol, deuddeg cymal heriol a'r cyfan yn digwydd allan o'r Bencadlys fan hyn yn Aberystwyth.
Ie, oedd gwaith caled clybiau moduro Dyffryn Teifi, Llambed, Drenewydd ac Aberystwyth yn parhau ar ôl llwyddiant 2019. ac eleni nifer o bencampwriaethau cenedlaethol a rhyngwladol yn denu rai o yrwyr gorau'r byd i Geredigion. Pumed rownd Pencampwriaeth Rali Pryden a'r TER, Tour European Rally Series, Pencampwriaeth Pro Tyre Asphalt Pryden a Chwpan Celtedd Ewrop hefyd ac yn edrych mlaen i ddychwelyd oedd enillydd y tro cyntaf rownd ac yn y frwydr am bencampwriaeth rali Pryden eleni, Osian Price o Fachynlleth. Tair mlynedd dim yn heibio yn eitha handi, ond um, yeah, nice gael bod yma. Rhi fi'n ar y drws. Dyn ni'n al yn y bencampwriaeth ar y funud. So, ie, yeah, dyn ni angen ennill fan hyn, really, cadw'n gobeithio yn fyw. Mae Keith yn mynd i fod yn gwthio'n galed fan hyn, so fod i'r target i aros o'r flaen o, so gwni ni wastad beth pethau'n mynd. Mae'n fi top of hyn, os yn home rally, but we'll do our best if we keep him under pressure. I think it could be hard to stay with him here, but as I said, we'll do our best. And your thoughts on the stages? They're really good.
Like as I said, a bit of experience to be a big help here because they're really technical, which is good But as they said, when you're coming here as a newbie, it makes it a bit trickier. Wel, Meirion, ti gath yr anrhydedd o ennill y cymal cyntaf ar Rali Ceredigion nôl yn 2019. Lot yn gweud mae ti yw'r ffefryn. O, sa'n gwybod beth i ni.
Fynd yn yma, mae ma four time British champion a Osh. Hayden Padden, fi'n cofio fe'n bit Ozier few years old ofer o'r rali, so am fod yn deg, mae James a Rory, Jason tu ôl, mae ma digon o boys da cennill y rali, so ond licen ni fod hyfu we. James Williams, siwmai. Car rhif 5. Ti'n trydydd yn y bencampwriaeth ar hyn o bryd. Beth yw'r cynllun? Flat out.
Uh, yeah, ni'n edrych mlaen i hon. Um, home event, so car yn edrych yn great. Mae new sponsors dyn ni, so yeah, mae popeth i, i chwarae am. Mae really nice i, i gweld y familiar faces a pethau fel ei. Ond um, a lot o pressure hefyd, so dwi'n mynd i cael uh, good go ar y event ma a gobeithio ni'n cael bach o look hefyd, so uh, edrych mlaen. Wel, John Bray, Chi 'ma unwaith eto yn cystadlu. Rali Ceredigion tro 'ma. Ga i fod mor di-wardd a ofyn beth yw'ch oedran chi erbyn hyn? 73.
A chi yw'r gyrrwr hynna yn y rali? Fel ni wy'n meddwl.
A nes i'r un dwetha, a Lowri yy Leek o'dd gyda fi, a wedes i Lowri fi'n credu mai hwn fydd yr un dwetha nai. Ma' fe a bwys catre. Anyway, benno ni, a roedd hi llaw rownd i fi, John, llwch chi ddim ar ben ni, wi 'di enjoio mas draw weddi. So ma fe, wi 'ma 'to.
Wel Gwyndaf, mae mor braf i weld ti mas. Pryd nes di rali go iawn dwetha, Gwed? Dwi'n gwybod, mae o rhwng 5 a 10 mlynedd yn ôl, so lot o amser, ond uh, ti'n mae'r engalon yn dal yn ifanc, so um, be wneud i? Fel o'n i wybod yn well, ond allai'n gadael y sport yma fod. Ti di wneud yr eci, wethau, gair am y cymale? Anhygoel!
Alla i'm coelio, dwi'n gwybod bod 'na ffyrdd technical o gwmpas y lle, ond wrth, ar ôl wneud y reci, dwi'n methu coelio faint mor technical maen nhw, a hefyd clod arbennig i'r trefnwyr 'de. Alla i'm coelio bod nhw 'di gallu tynnu rali fath status a a mor challenging i ffwrdd. Mo mond credit iddyn nhw.
109 o geir o bob math yn mentro felly i ddiddanu'r milodd oedd wedi cyrraedd Aberystwyth. A'r pentre rali ar dir y castell dan ei sang yn barod ac yn edrych mlaen yn eiddgar at weld rali yn mynd trwy'r dre am y tro cynta' eriod. Dau gymal felly Tŵr Dre Hanner milltir yr un oedd yr her agoriadol.
Y cynta i ddachre Rali Get Connected Ceredigion oedd car rhif un Osian Price, ac yn bedwerydd allan o bawb ar ôl y ddau gynta. Y Kiwi Hayden Paddon oedd cyflyma ar y ddau brawf trwy'r dre, ac yn falch o fod nôl yng Nghymru.
good way to start the rally here in the township. And yeah, good fun. It's going to be a challenge tonight and, and obviously in the night. And then obviously we are expecting.

y Gwyddel Keith Cronin, wrth i fodd yn cystadlu ar y tarmac ac yn chwilio am ei bumed teitl Prydeinig eleni. Oedd hyder Meirion Evans yn uchel wedi buddugoliaeth ar Rali Ulster yn ddiweddar. Ond problem yn gynnar yn y rali a diffyg Pŵer, diolch i'r pop-off valve yn cam-bihafio. Ond oedd Meilir a Rhodri Evans di gael problem cyn hyd yn oed dechrau'r cymal. Uh, Dyn ato hwnna? Ie. Yeah.
Yeah. You want to check? Oh, am disaster. Just un o'r pethau na, allai ddim predictio. Hon. Hon. Hon! Be di hwnna? Free gwed! Fleming!
Be mae hwnna fod wneud, gwed? Mae hwnna fod i switch o'n car main. Um, a ie, yeah, jyst wrth mynd ar y start line, neith o cytio allan. A digwydd bod, jyst uh, rhoi fyny yna ni. Dwi wedi colli cwbl o funudau. Ennill cymale nawr yw'r tric. Cadw ar y ffordd yw'r tric.
Meilir yn dal i wenu a sawl un arall fyd fel plentyn mewn siop sweet Let's enjoio mas draw ar y prom. Gwyndaf allan o bractis, ond fel bydde'r Sais yn gweud, Form is temporary, class is permanent. Neu haws cofio na dysgu, falle. Shwd ath hi?
O, mae brych a brifo barod! Bloody hell, mae'n drum ar ei steering wheel rownd yr hairpins na. But yeah, nes i joio, so na beth sy'n bwysig. Wel, John Dalton yn y darian. Dwi'n clywed mai ti oedd yn siow bodan mwyaf yn hwn yn y cymal cyntaf na. Ef yn ei help cael ei joio nhw. Mae nhw wedi gadael fi rhydd yn local dress i fod rhaid fi roi siow arno. a gymaint o gefnogwyr yma? Na, mae'n amazing o de. Dwi'n wedi gweld yr holl bobl a tywydd mor neis. A, a ffantastig o de. Mae'n ffantastig mas ar y stages heddi nawr. Bob man ti'n stopo, pawb yn chat a mae'n briliant. Fel fydde ti'n dysgwyl yn Cymru, na fe?
Caru fi yn y tro cyntaf i Rali Ceredigion gael ei chynnal oedd Tom Cave, a'r rali yn creu hanes unwaith eto, gan mai Ceredigion yw'r rali gyntaf ym Mhrydain i gael dosbarth ar gyfer ceir trydanol. It's certainly something different to what we're used to driving, but it's great for the event, you know, great for the college, Myerscough College who run the car, all ran by students. The car's built by Opel Motorsport and uh, yeah, we've been asked to come and drive it this weekend and it's, it's a privilege.
Dau gymal wedi wneud o gwmpas Aberystwyth ac ar y prom a'r Kiwi Hayden Padden sy'n arwen, o nawr mae'r busnes mowr yn dechrau. Ydyn, mae'r cystadleuwyr ar y ffordd mas i Glan yr Afon a chymal Pont ar y Fynach, a mae'n dechrau tywyllu. Wel, ni chi
Croeso nôl i Aberystwyth ac i uchafbwyntiau Rali Ceredigion 2022. Nawr te, cyn i ni ail ymuno gyda'r cyffro, mae yna dipyn o waith i gael rali o'r safon ma i redeg, yn dos e? Os mae'r trefnwyr wedi bod wrthi ers dros blynydde, ond maen nhw'n lwcus iawn o'r gwirfoddolwyr sy'n gweithio'n galed yn y cymunedau ar draws Ceredigion. Andrew, ni'n gwybod bod y rali'n digwydd dros y penwthnos i Sadwrn di Sul, ond mae'r gwaith caled ych chi fan hyn yn y pentren, di dechrau spel yn dweud? Ydy, so plano at y gyfarfodydd wedi bod yn ti beth sydd eisiau gwneud. Um, gwaith caled, fi'n credu bod bobl sy'n organiso rali wedi cael y gwaith caled. Mae hwn gwaith diwedd uh, dau ddwrnod cyn ni. I ni wedi bod wrth i nithwr nawr yn neud un peth sy'n anna'r hewl fyna, rhoi bales a bagen achos bod peth o'n mynd off na, a wedyn i ni gosod y chicanes eddi a gweithio fi cwbl yn barod erbyn Dydd Sadwrn yndyfe, neu nos Sadwrn.
Doth y rali trwyddo ers tri mlynedd yn ôl, oedd e'n fantastic weekend. Fi'n siŵr bod e'n rhoi Bont Goch ar y map i fod yn onest, a ni'n edrych mlan i cael e'n ôl weekend ma. Mae fe wedi dod â lot o arian i'r cymuned. Nhw wedi rhoi y defibrillator ma i ni yn y pentre a mae fe'n peth da ofnadw i'r ardal.
Reit te Paul. Ia? Chi wedi bod yn fishi.
Wedi bod yn fisit trwy wthos, wan dych chi'n. Popeth chi'n weld fan hyn, maen nhw'n cael ei roi lan, a maen mynd gyda'r cynllun hyn. Reit, so hwn ydych yn serious. Yr un sy'n dod wrth o'r uh, safety delegate. Okay. A mae rhaid i ni i ddilyn hwn fel mae fe, yn yeah. cael ei weid. Sim hawl yn ni torri corneli na dim byd fan hyn, mae cwbl yn cael ei wneud fel mae fe ar y plan. Mae'n cyfrifoldeb mowr achos os nad yw rhain yn iawn, Bydd y bois o'r FIM yn trwyddo, a sa fydd e'n iawn, fydd e ddim yn rhedeg, so mae rhaid ni cael popeth yn iawn cyn bod nhw'n mynd trwyddo. Ti'n teimlo pwyse?
Na.
Digon cyfarwydd y gen i 'di bod yn neud e ers blynydde maith. Mae eitha teuluol, t'mod? Ni'n cwrdd lan â pobl so ni 'di cwrdd lan ers blynydde. I ni gyd â diddordeb yn yn ralio pawb sy'n helpu mas, t'wod on'd yfe? So ma' fe dim on' 'yn ni wedi bod yn neud bach yn 'unan, ma' fe dim on' rhoi rwbeth nôl i'r sport nawr rili mewn ffordd. Pob lwc, gobeithio bydd dim un arrow yn y lle rong neu fyddai'n gweith da ti. Wel, na fe, gewn ni weld, dyna fe, gewn ni weld erbyn nos Sul nawr, mae popeth wedi rhedeg yn iawn, fyddai'n hapus. A wedyn fydd y gwaith caled do, wedyn ni dynu ag un nôl lawr.
Y gwaith caled a'r paratoade wedi wneud yn llwyddiannus, felly nôl â ni at y cyffro. Ar ôl dau gymal ar y prom, oedd 'na ddau gymal arall go iawn nos Sadwrn yn y tywyllwch i orffen y dydd. Cymal Glan yr Afon oedd y cynta, 3.3 milltir ar gyrion dre Aberystwyth, ac oedd hi'n gymal rhwystredig i Price. Yr un broblem â Meirion Evans ar y prom, diffyg pŵer yn y polo, a'i gyd-yrrwr Noel O'Sullivan yn neud ei ore glas i ail-osod y car Tra hefyd yn galw'r nodiadau.
Do you want me to check it? Turn, take, no, slide right, six right over crest and six minus left through the dip 50, small crest immediate open, three plus left. Osian yn colli bron i saith eiliad i'r amser cyflymau. A'r cyflymau oedd ei brif felin yn y bencampwriaeth Prydeinig, Keith Cronin. 4.4 eiliad yn gynt na neb. Ac o ganlyniad felly y Gwyddel oedd yn arwen y rali. James Williams a Dai Roberts oedd yr ail cyflyma trwy Glan yr Afon ac yn codi'r trydydd safle. Dechrau cadarn i'r Cymry yn y car newydd, sef fersiwn diweddara o'r i20 Rally 2 gan Hyundai.
Nes lawr yn y tabl o'dd 'na frwydr rhwng y bois lleol yn y dosbarth modern dros ddwy litr. John Dalton gydag Eirig Davies wrth ei ochr yn trio ry galed yn y darian. Gor neud i, ond John fel bob tro yn neud ei ore glas i blesio'r ffans. Yn yr un dosbarth o'dd sawl Ascot yn mynd yn dda, gan ddechred a Steff Davies a Dorian Jones. Dim ond eiliad yn unig yn arafach na Dalton ar gymal tri. Nesa, Dyfrig James ac Emyr Jones sy'n hen gyfarwydd a gyrru erbyn nos, ac yn gyn enillwyr rali nos chwedlonol Cilwendeg gyda'i gilydd, nhw oedd yn y trydydd safle yn y dosbarth. Yn cwrso'n galed, Barry Bach Jones ac Iwan Griffiths, mewn esgort o stabal Scott Williams, yn y pedwerydd safle. Yn anhygoel, dim ond wyth eiliad oedd yn gwahanu y pedwar yna wedi tri cymal. Cymal pedwar oedd nesa, cymal Devils Bridge. Dros un ar ddeg milltir yn dechrau ger Capel Bangor, trwy Llanfihangel y Creuddyn a gorffen ym Mhontarfynach. Roedd Osian Price wedi penderfynu mai hon oedd y cymal i ymosod, a dyna'n union be wnaeth e. Noel O'Sullivan yn cyfarth y nodiadau. Ymroddiad anhygol ar tri, Osian, Noel a'r car yn gweithio fel un. Y cyntaf i brofi brathiad Rali Ceredigion oedd Keith Cronin a Mikey Galvin. Ac oedd hi'n ddamwain cas, a'r gyflymder uchel, tri cornel yn unig i fewn i'r cymal. Lluniau camera o gar Hayden Padden yw rhain, y car cyntaf i gyrraedd y ddamwen. Ac yn amlwg, nad oedd y polo am fynd ymhellach. A diolch, Beth. Bore dda yn iawn. O ganlyniad i'r ddamwen oedd y cymal ar stop, a'r tri criw nesa yn gyrru'n araf i'r diwedd, a felly hefyd yn derbyn yr un amser ag Osian.
Jason Pritchard felly oedd y cyntaf i ail ddechrau cymal pedwar. Jason heibio lleoliad damwen Cronin, ond gyda phopeth yn or, yn gor-neidi ar gornel tyn. Colli llwyth o amser yn mynd nôl a mlaen ac yn gorffen y cymal 56 eiliad yn arafach na'r amser cyflymaf. John Dalton yn y darian yn agosáu at y man lle ath Keith Cronin i'r clawdd, a lle'r oedd bêl seilage wedi ei thynnu allan i ganol y ffordd. Mae'n anodd credu, ond John ac Eirig yn cerdded allan o'r car heb marcyn, ac yn dilyn damwen John, dyfrig oedd yn arwen y dosbarth. dosbarth. O'n i bach yn slow ar yr uh, cwpl o cymalau gynta, rown y dre, oedd yn cweith yn siwto'r car a bethach, ond ie, uh, yeah, o'n i'n uh, grif ar yr un diwetha, nawr y pedwerydd, un set o'n i amser digon dechen, fi'n credu. Treal pwysio to yn fore a gobeithio siwr eithi, uh, tywi bach yn unsettled, dawn nhw'n uh, cosi lot o broblemau a dewis teir, so gobeithio dewn i ben a dewis y rai iawn yn y bore a cael bach o hwyl arni to.
Dyfrig trydydd ar ddeg allan o bawb. Yn ail yn y ddosbarth dros nos y gyrrwr lleol, Huw James. Dydd fri wedi tricky, twod, o'n i'n teimlo bach yn rusty yn y nos oedd e, ond ddython ni trwyddo fe'n iawn, ond uh, stage 4 o'n alright, oedd, oedd, oedd. Achos o delay na, o'n i'n dod ben y stiffness i'r dampers i dry setting, a oedd e lot well, mae falch dod trwyddo fe, achos oedd e bach o carnage, oedd e'n eitha heri manne, ond oedd e'n gwrdd.

Wyrthiol, mae'n anodd coelio bod Mark II Escort sydd tua deugain oed o technology yn gallu neud be mae'n neud, ti'n gwybod? Yn edrych mlan at fory ar ôl noson i'w anghofio oedd Jason Pritchard. Three was alright, very cautious, I just knew I was braking too much and then thought I'd try and sort myself out then on four and within half a mile, cold tyres, everything cold.

Ie, Jason yn hapus i fod nôl yn gwasanaeth. A Will Mains yn hapus i fod yn y rali yn y lle cynta. Wel, tri unig car arall wrth y diwetha yn miwla a oedd y engine yn wario lan. So, wedodd Gwyndaf, o, gewn ni ringwyn yn barod. A wedyn sy'n a oedd yn inc, so. Ond yy na a wedi neud 'i a wedi neu' o b- o' rwn yn bell hel nawr dydd Llun 'de so mi ni 'ma. Glaw sy isie 'ny. Mae isie isie ni dechre canu trw'r nos fi'n credu i ga'l bach o bach o bach o rain dance fi'n credu.
Yn y pedwerydd safle dros nos hanner eiliad yn unig o'r podiwm o'dd Meirion Evans. Ac yn gorffen y noson yn y trydydd safle 3.9 eiliad o'r brig Osian Price. A'r unig un o'r tri ucha i wneud y cymal ola. Ie, yn anffodus fydd pawb sydd mewn yn y cymal yn cael un amser â ni, so oedd e'n neis sort of mynd ychydig bach yn kamikaze heb, heb ddim eisiau really. Yn erbyn Crith, wyt ti'n brwydro ar gyfer Pencampwriaeth Rali Pryden, felly os na elfen o ti'n meddwl, mae eisiau fi fod yn saff nawr? Na, ddim really.
Um, dwi dal eisiau ennill y rali, fod yn onest, ond na, rhaid ni iwsio'n pen hefyd, so bo. Mae'n bwysig bod ni'n cael cymaint o bwyntiau gallen ni, ideally ennill o ran yr, y bencampwriaeth. A mae Hayden yn mynd yn gry, ond wrth gwrs, dio ddim yn sgorio pwyntiau i'r BRC. So, um, nhw'n ni canolbwyntio ar y BRC a just gweld sy'n mynd pethau mynd. Yn ail dros nos, James Williams, 1.8 eiliad tu ôl yr arweinydd. Gaethon ni good couple of stages yn, yn y street, a wedyn couple of moments o stage 3, ond um, yeah, eitha clean run, so yeah, happy. Ie, yeah, gweithio ni wedyn am cymal pedwar, achos o'ch chi di methu uh, wneud y cymal i gyd, do fe? Ie, yeah, nes i fel tri cornel, a, a wedyn weles i Keith

Hey, it's early stages yet, and uh, rain, you can feel the rain in the air now, so tomorrow's going to be a different game.
Felly ar ddiwedd diwrnod cyntaf rali Ceredigion, Hayden Padden sy'n arwen, ond y cyfmro cyflyma fu James Williams yn yr ail safle ac Osian Price yn drydydd. Ond megis dechrau mae'r rali yma, boes bach, mae fori yn anhygol. Peder cymal, dwy waith, wyth cymal i gyd. So chi moyn colli hwn, Welwn ni chi mewn tri.
Croeso nôl i ralio ac i rali Ceredigion. Ie, yeah, mae fe, Hayden Padden, arweinydd y rali yn cyrraedd gwasanaeth bore am ddiwrnod sy'n o'i flaen e heddi. Wyth cymal i gyd a dros 70 o filltirodd cystadleuol. Tyres oedd y dewis mowr wedi glaw trwm dros nos, a bydde'r cymale'n sychu neu beido. A trefn y ceir wedi ail drefnu ar gyfer yr ail ddwrnod. Arweinydd y rali, Hayden Paddon, nawr cynta ar y ffordd. Morning Hayden, how do you sleep? Yeah, good.
Jet, jet lag helps with that, so no problem with sleep. One question, tyres. Uh, you tell me.
I have no idea, so uh, Uh, yeah, it's a bit of a lottery. I don't think there's going to be a right choice. I think either way it's going to be a compromise, so uh, we'll probably go on the safer side. Have a good day, good luck. Thank you.
Hayden wedi dewis teiers glib ar gyfer cymal hyrra rali, 17 milltir llan fihangel, gyda'r gobeith o fanteisio ar y darnau glib, ac yn gorffen y cymal mewn 15 munud a 47 eiliad. James Williams yn yr Hyundai newydd oedd nesa i fentro. Williams, fel Paddon, hefyd wedi dewis teiers glib, ond yn cael hunlle, yn llithro'n llydan ar gornel yn gynnar ar y cymal a mewn i ffos, a pheiriant yr Hyundai yn tagu. Wedyn, tuag at ddiwedd y cymal y teiers glib yn dechrau gordwymo, a James yn colli hanner munud i'r cyflymaf.
O Sian Price ar y llaw arall yn dewis teiers slic ar gyfer lŵp y bore. A serch mannau gwlyb ar y cymal cynta, Osian yn curo amser Paddon o ddwy eiliad ac yn dringo safle ei ail. Dim ond 1.9 eiliad tu ôl i'r arweinydd. Meirion Evans a Jonathan Jackson yn dechrau'r ail ddiwrnod yn y pedwerydd safle ac yn cwrso lle ar y podiwm. Ond camgymeriad bach i'r gyrrwr Olan Urda A wedi torri braich lliwio ar y Polo, a 'na ddiwedd ar ei rali e. Tyma bach o off really, dim byd rhy fowr. A peth yw, y dachre ar stage 'na o'r pryd sy'n gweitha, t'bo o'n i o'n i bwti bod trwyddo fe a o'n i jyst yn o'n i ddim yn neud dim byd twp a jyst un peth silly bach a Bach rhyw fricio dan o cornel a na diwedd i wedyn fe. So, so ni'n ennill Ulster two weeks nôl a ni mas eddi, so hero to zero in no time, ond fydd uh, dal yn weddol apus, o'n i ar pace y boes gyntaf, so mae ni'n rhywbeth wedyn. That's rallying. Ydy, na ni.
O ganlyniad, Gary Pearson a Dale Furness yn y Fiesta Rally 2 yn codi'r pedwerydd safle. A Rory Bell a Max Freeman yn y Skoda Fabia R5 yn dringo i bumed.
Un arall i ddringo'r tabl oedd Steve Wood mewn car rali byd. 34 eiliad yn gynt nag arweinydd y dosbarth David Henderson hefyd mewn Fiesta. A Wood felly yn arwen y dosbarth. Des yn ffitio do Lanfair y Muallt gyda Phil Clarke yn y Polo A5, nawfed dros nos ac am ymosod ar gymal hir Llanfihangel. Ond y cymal yn llithrig a serch ymdrechion Jason i gadw popeth yn daclus ac o dan reolaeth. Three right minus short and five left oh, and oh. three... Oh! Oh!
Llithro'n llydan ar darn cul a nunlle i fynd. Rholio dros ben y clawdd a gorffen yn y ca. Tro lwc, neb 'di brifo. Nath Barry Jones gwmws yr un peth, ac yn yr un lle a Jason Pritchard. Pedwerydd safle yn y dosbarth yn cwrso Steff Davies cyn y ddamwain, ond yn anffodus, tractor oedd yr unig ffordd mas i Barry, a diwedd y rali iddo fe hefyd. Andy Davies yn cael cymal da ac yn dringo dau safle i wythfed, a hynny serch sbin a phuncture. Huw James yw hwn, yn ail yn ei ddosbarth tan i hyn ddigwydd. Sun to left, 40. Na siŵr bod hwn yn iawn. Yn anffodus i Huw, braich lliwio'r esgot wedi torri.
Oedd hi'n tywydd slics yn ei. Na, oedd hi ddim yn dywydd slics, Huw. Wel, nid yr y cornel na, tybeth.
Ail gymal y bore oedd Nant y Moch, 9.2 milltir, yn dechrau o Bont Erwyd ac yn dringo i'r gogledd rownd y llyn a gorffen yn Bryn Mawr. A serch dewis teirs gwlyb, oedd dau teir sych De Heidyn yn y bŵt ar gyfer gweddill y lŵp ac oedd e wrth ei fodd. Oh, it's uh, definitely an incredible stage, uh, stage of the rally for me, so uh, a lot of fun.

Punctiwr arall, dwy filltir cyn y diwedd, ac yn colli bron i ddeunaw eiliad i'r cyffyle blaen. Oh, I loving the stage, but it just when you get the puncture, it just ruins it for you, and then the flow in the car is gone, so we'll go again.
Osian oedd nesa ar pedwar teir slic ac unwaith eto y cyflymaf. Yn cael y bwlch i pad yn ar y brig i 1.6 eiliad yn unig.
Geth James puncture, dau milltir o'r diwedd wan, A mae Paddon yn meddwl bod chi'n mynd i basio fo achos mae ar y tyres wrong hefyd. Ie, yeah, na fo, mae fel am yn mynd, ti'n tyres right, mae'n un lle, tyres wrong yn uh, llefydd arall. Oedd o'r y tyre right bore yma, ond nath i dal gyda fo, so... Um, a ni jyst cadw i fynd, cofio bencampwriaeth dyn ni yma am, a dim i rasio fo, ond um, os dyn ni'n neud yn o'r right, wel... Dal... Sut oedd ti'n teimlo dod trwy man dant y moch, gwyd? Special.
Dyma Dyfrig James ac Emyr Jones yn arwen dosbarth yr Escorts Modern wedi cymal pump, ond gath y ddau damwain erchyll yn gynnar mewn i gymal chwech. Y car allan o rheolaeth lawr y ca a dros ben claw. Cell diogelwch y car yn achub y dydd, a dim anaf difrifol i Dyfrig na chwaith i Emyr.

I'm just lacking a bit of commitment, that's all, it's not being brave enough.
Ac o ganlyniad i'r ddamwain, Gavin Edwards a Cadog Davies oedd nawr yn arwen y dosbarth. Nes i fynd ar slics, so dwi'n reit lwcus, ond um, oedd y stêd gyntaf chydig bach yn heri. Just, mae'n anodd dod i fewn iddi hi efo gymaint o pobl di mynd off. Pob yn iawn o, dyna sy'n bwysig. Wyt ti'n mwynhau?
Dwi'n rili really mwynhau.
Ah, ah, ti'n special.
Rallis, straight in on the notes, da. No missing, da.
Hefyd mewn esgôt ond yn y dosbarth hanesyddol oedd Gwyndaf Evans. Yn joio ac yn rhyfeddol, bron i ddeugain eiliad yn gynt na'r esgôt modern cyflyma. Um, Gofod gweithio heddiw. Mae'r yeah. mae cymala'n uh, yn cymeryd lot allan ohono fi. Maen nhw'n really testing Mae'r car a'r steering bob dim yn drwm, ond dwi'n mwynhau dros ben a dyn ni ma.
Degfed cyflyma allan o bawb serch cael puncture oedd stori Andy Davies a Michael Gilby, ond yn dala mlaen i'r wythfed safle allan o bawb yn y rali. Andy Davies, number 17, looks like you've been off somewhere. Yeah, just I took a cut that I shouldn't. We've had a puncture, so we lost a bit. We got to press on and change it. You've got a bit of fluff in the back wheel as well. Yeah, yeah, just a front left puncture, is it? All right otherwise? Yeah, yeah, really good.

Na, oedd bach o... oedd un jwmp na, oedd e go agos i'r craig ar y left fyna de, ond uh, heblaw ni oedd yn uh, very good. Ti wedi cael big slides na? Oh, very big slides on beth rhaid na.
Mas am y tro cyntaf yn y Skoda Fabia A5 ar Darmac oedd y gyrrwr lleol Dylan Davies, ac yn mynd yn dda, deuddegfed allan o bawb. Sut oedd hwnna daw? Yeah, good, spot on.
Joyous i hwnna, oedd yn really good. Oedd y big slides yn ant y moch? Oedd, oedd, ond uh, Ie, he, o'n nhw ddim yn planned, o'n nhw jyst yn digwydd. Pawb ar y tyres anghywir?
Ie, yeah, tyres glib yn tywydd sych, so bit entertaining. Well ti'n mynd. Well done, Dyl! 4.3 milltir Bont Goch a 6.1 milltir Pen Dam oedd y ddau gymal cyn gwasanaeth. A roedd cefnogwyr dir i allan i fwynhau gwledd o ralio. Hayden Padden a Serenni yn dangos pam ei fod wedi ennill rali'r ariannu yn ymhencampwriaeth y byd. Cyflymau ar y ddau gymal, ac yn dychwelyd i wasanaeth yn Aberystwyth gyda mantais o 11.1 eiliad dros Osian Price. Osian oedd yn ail gyflymaf ar y ddau gymal, a ddim am roi fyny ar y frwydr am y buddugoliaeth, ond methu fforddio yn eu camgymeriad chwaith, gan mai e oedd yn arwen y ceir ym Mhencampwriaeth Pryden. A wedi tri cymal rhwystredig i James Williams, yn dilyn bonc goch, roedd y bwlch i drydydd bron yn funud.
Ac ar ôl amser gwych ar gymal wyth fel y trydydd cyflyma tu ôl Paddon a Price, oedd Rory Bell a Max Freeman yn codi'r pedwerydd safle. Gary Pearson felly yn cwmpo i'r pumed safle. A Steve Wood oedd yn chweched. Oedd hi'n arwain y dosbarth a ni eisiau obviously um, cael pwyntiau i'r Pro Tyre Championship. So ni'n trydydd uh, fyny ar y foment, so eisiau pwynt da i mi mlaen wedyn i Three Shires mewn beth efnos. Nes i lot o road rallies mae dros y blynydde, a ti'n meddwl bod ti'n abod yr rhewlydd, ond ti ddim yn abod yr rhewlydd, ti'n mynd yn wahanol speed a ti'n gweld pethau, ti'n mynd gweld yn road rally. Os ti'n lot o gap rhwng ni a David Henderson, so mynd amdani prynawn yma.
Argymell Bont Goch yn anhygoel, Gwyndaf Evans a Peredur Davies oedd wythfed cyflymau allan o bawb, ac yn curo sawl car A5. Ond, wedi gorffen y cymal, ath Gwyndaf oddi ar y ffordd. A roedd yr hen esgort yn hanes. Will Rowlands a Rich Birch felly yn etifeddu'r safle cyntaf yn y dosbarth hanesyddol. Mister Evans had a slight off, I, I, I hear, but no, he was going, you know, he was going really well. Fair play to him. Cracking stages, awesome, um, really tough. That's all I can describe, really tough. If you can get through to the stages, you've done really well.
Wel, Meilir, oedd e ddim y dechrau gorau i chi neithwr ar y cymal cynt yna ar y prom. O, sy'n mae pethau mynd erbyn hyn, gwed? Wel, dyn ni allan cael llyfr o sport, ti'n bo. O'n i'n dweud i'r hodri, o'n i'n siŵr iawn, so o'n i'n mynd i gario ymlaen bore ma'n i fideo. Ond mae'n allu dim troi lawr, cael spin yn y car ar, ar y cymalau yma. Maen nhw'n, ti'n bo, maen nhw'n cymalau gorau allu gael, ti'n bo, ac uh, er fod ni, ti'n bo, gen i mi byd i ennill, i byd i, i fynd am, ond maen nhw'n just yn gret ac yn mor enjoyable, ynddo. Wel, ti'n gweud fyna bod hi'n byd i chi ennill, ond fi'n clywed bod hi'n dyn iawn rhwngddo chi a Hywel. Wel, ynddi, yn ôl sôn, so, ie, uh, yeah, felly fydd uh, bata fy ni a Hywel ar yr uh, second loop ma. Hywel Trowel Davies. Ac ond am yr youngsters, mae Meilir, hanner eiliad tu ôl ti, mae, mae fe rôl ti pnawn yma? Mm, o, oh, mae'n mynd i'n gyrra, india, achos mae wedi colli dwy funud, neithio'r sgoriad i, so mae wedi genio dwy funud, yna i'n barod bore yma. So, diwan elpa ni. Ond fel arall, car yn iawn? Di, very good. Yndi, mae'n nice. Yndi. Feddwl mae injan wedi gael rhoi fewn wsos yma di. Chwalon i'r injan arall ar epyn di sylw dwytha, so... All in all, pretty good. Ac yn arwain y dosbarth ceir Rali Hewl oedd Andrew Jones. Oedd yr un gyntaf ar Senti Meiler ohono yn tricky, yna waith mynd yno. O'n i'n chwys, chwys doman rili yn dod i diwedd hwnna. So, oedd y pen dam a nant y moch, oedd ni'n ffast, oedd ni'n ffast i ffenol. Oedd nhw'n neis, oedd nhw'n reit flowing, so um, o siwtio car, mae'n iawn rili. Really. Car arall oedd yn siwto'r cymale oedd Chrysler Sunbeam Dafydd Budgie Williams.
Uh, siwto'r rhai yn nhw. Mae'r rhai cloi, mae'r rhai tin yr, yr un hir, yr un gyntaf, mae honno yn siwto, achos mae lot o pethau tin a technical ynddo fe. A'r Nant y Moch wedyn, mae beth bach fwy o bower, ond na, mae'n gwyd, mae'n really gwyd, joio mas draw. Mae hwn eisiau fod fel gwireddu breuddwyd i ti, i wneud y cymalau yma'n gole dydd. Odi, o'n i'n um, helodd Andrew, y navigator, uh, fideo fi. Uh, o'n i ar road rally 20 mlynedd yn ôl, yn dro lawr mewn i'n dyslyd rownd y herpyn, a dres i wneud yr un peth neithwr a weithodd e ddim mas. Ond, ie, uh, yeah, yeah, 20 mlynedd yn ôl ys bod ni'n neud nhw yn rallies nos de, a nawr ni'n neud nhw'n gole dydd, obviously, so na, very good, uh, joio mas draw, rhaid gweud. Un oedd heb cael ei eni ugain mlynedd yn ôl, yn cystadlu'n dosbarth iau y bencampwriaeth Prydeinig, oedd Johan Lloyd o Landysul, yn drydydd yn y dosbarth. Na, yn eitha rhwyngod, oedd e'n rili neis i weld gymaint o crowd mas ar y prom. Elon ni mewn bore ma, oedd e rili tricky, so elon ni ar wets, ond yy fi'n credu oedd e yy decision wrong i fi, so ath e, ma di sychu lan mor gloi. So na, ni'n dysgu fel ni'n mynd. Mae'r un gyntaf yn really good stage, ond mae fe really greasy. A wedyn mae Bont Goch, Nant y Moch a Pen Dam, maen nhw'n eitha tebyg, maen nhw lot o mannau gallu dala chi mas fel, so na, mae eitha enjoyable. Ioan yn joio, ond Andy Davies, ddim cyment.
Yeah, a bit of everything this morning. Um, so we went into the home stage and

Cyn hynny, Egwyl Fach. Dewch nôl aton ni i weld pwy fydd pencampwr Rali Ceredigion. Croeso nôl i'r ralio ac i Aberystwyth lle mae'r tlysau yn barod i wobrwyo pencampwr Rali Ceredigion. Pedwar cymal i fynd, cori off! Ail rediad o gymale'r bore o ddi'r prynhawn, a'r tywydd braf yn golygu mai teiars sych oedd yr unig opsiwn. Ond yn dilyn wyth cymal heriol dros ben roedd 39 o geir eisoes wedi mynd adre. Ond nid y dyn yma, Hayden Paddon, yn dechrau deallu yn y prynhawn, eisoes wedi clywed y nodiadau ar y rhediad cyntaf wrth gwrs, a wedi magu hyder ac yn mwynhau. Fe oedd cyflymaf trwy'r prynhawn. Osian Price erbyn hyn yn cyfadde bod angen pwyllo rhywfaint. Gorffen oedd yn bwysig a chymryd pwyntiau llawn ym mhencampwriaeth Pryden. Serch hyn, oedd e dal ail gyflyma ar ddau gymal cynta'r prynawn, i Paddon.
Oedd pob gyrrwr yn gweud mai ei hoff gymal o'r rali heb os oedd prawf 17 milltir Llanfihangel. Ac un oedd yn joio bach gormod falle yn y prynhawn oedd Steph Davies. Off mewn i'r ca. Ond pirouette fach pert a bant â nhw. Ond oedd pethau ddim cystal i Meilir Evans ar yr un cymal. Meilir yn ceisio newid gêr ond y gearbox ddim eisiau chwarae. Y peiriant yn sgrechen ac o ganlyniad yn miso. Felly y meilir yn penderfynu stopio rhag ofn. A lle gwell nag o flan tafarn? Amser i ymlacio a mwynhau'r rali o'r ochr arall, yn gwmws fel cannoedd o gefnogwyr y Mont Goch.
Yn y fore, cyffroes iawn wedi bod. Delon ni 'ma yn gynnar yn bore jyst i cael iste 'ma i ymlacio bach cyn bod y ceir yn dod trwyddo. Fel o'n i'n watsio tywydd yn yr wythnos o'n i'n dredo fe rili o'n i 'di prynu tocynne ond mae 'di troi mas yn grêt. Wedi bo' 'ma o bla'n a o'dd y tywydd gystal heddiw ag o'dd o bla'n. O' 'na yn y car ma' ma' 'da ni tents a popeth chi wbod paratoi. Os ti'm isie tent aros dros nos o'r pentre i chi. Ie ie ond y t- tent sy'n bwrw glaw 'di o. O'dd y misys wedi bo' yn fisu nithiwr reparo fe. So bydd rhaid fi weithio bod fi yn iwso fe o'r ffordd. Chi'n arfer dod i wylio rallies? Yndan, yndan. Mae Lexi di hen arfer efo'r um, WRC, Rally GB, ond um, tro cyntaf i Shani. Pwy chi'n mwyn ennill?
Ocean Prize! Mae'n ffantastig, mae'n amazing weld yr effort mae'r boes wedi wneud yr organisation 'ma. O'n i... Os o'n i yn yy HQ neithwr a ti'n edrych mewn a ti'n gallu gweld yr FIA a'r control room o'dd e fel 'na yn d- yn Aberystwyth. Mae'n amazing. Rhai beth nethon nw neithwr trw dechre ar y prom 'na, dod a'r pobol i'r rali, ma' wnna'n bwysig dyddie 'ma, a t'mo' beth, o' ti'n gweld y plant yn mwynhau, a jyst dros dou ddyrnod mae'n dod â arian i'r ardal, A mae pob un mas yn enjoio. Beth ti'n meddwl yw'r dyfodol i'r rali ma de? Wel bydde fe'n neis i weld e mynd mlan i i RC status ond gewn ni weld yfe. Ma nhw'n gweud bod e'n neis ym Monte Carlo, mae'n neis yn Mexico, ond bois bach, mae'n neis yn Bont Coch.
A roedd hi'n braf i James Williams ar Bont Goch hefyd. Flat middle of a crest jump, 60, flat right of a crest. Yn hedfan, yn llythrennol. Flat left and flat right. Holy ffck! That right, Eno Crest opens 14 short, pre right Pessil Crest. A James yn parhau gyda'r sbîd. Ail cyflyma i arweinydd y rali Paddon ar y ddau gymal ola. Gyrrwr hynaf y rali, John Bray, 73 oed yn y Lotus Elise, yn cwpla'r rali unwaith eto. Llongyfarchiadau anferthol, John, a Kathryn Curzon, Am y tro ola? Gobeithio ddim, John. Yn nosbarth M1, Will Mains ac Emily Easton Page oedd yn drydydd yn y Nova, a hefyd yn drydydd ym Mhencampwriaeth Cwpan Cenedlaethol Pryden.
Yn ail yn y dosbarth oedd Mike East a Glyn Thomas yn y Ford Fiesta, ond yn cipio'r dosbarth mewn Vauxhall Corsa, Mark ac Andrew Constantine.
Yn nosbarth y ceir hewl rali nos, y criw lleol Rich tu Capel Williams gyda Alan James oedd yn drydydd. Mark Lennox a Robbie Pugh yn mynd ar ail safle, ac Andrew a Michael Jones o Ben Llŷn yn ennill dosbarth y ceir rali nos o funud a 41 eiliad. Sydd ddim yn ddrwg am ei rali cynta mewn tair blynedd. Mlaen i ddosbarth M2 ac yn cwmpo i drydydd ar y cymal ola oedd Bridge a Royston Carey, hanner eiliad yn unig o'r ail safle. Yn ail o drwch blewyn o Lanfyllin Iwan Jones a Neil Spiers mewn Escort Mark 2. ac yn ennill y dosbarth o bron i funud, y criw lleol, Len Jones a Dom James, hefyd mewn Mark Two.
Yn nosbarth y ceir hanesyddol, Gareth Thomas a Ryan Thomas Hands oedd yn trydydd. Yn yr ail safle, ar ôl arwen y dosbarth am gyfnod, oedd Will Rowlands a Rich Birch, ond yn ennill y dosbarth ac yn ddeunawfed allan o bawb,

Congratulations James. Thank you.
Oedd hi 'di bod yn frwydr a hanner yn nosbarth M3, lot o ddrama a heb y cosbau amser, bydde Steph Davies a Dorian Jones wedi ennill y dosbarth. Ond trydydd yn y pendraw iddyn nhw. Yn ail yn y dosbarth oedd Ieuan Pant Sword Evans a Dafydd Siôn Lloyd. Ond yn ennill o dros hanner munud ac yn safle 14 allan o bawb, Gavin Edwards a Cadog Davies.
Yn osbarthiau y bencampwriaeth Prydeinig, Ioan Lloyd yn llwyddo i gael podiwm arall. Wedyn y Gwyddelod, Kyle White yn ail, ac Eamonn Kelly yn fuddugol, ac yn ennill y bencampwriaeth hefyd.
Johan, llongyfarchiadau. Dwi'n credu ti lan i rhywbeth fel pymthegfed allan o bawb. Ie, yeah, fi'n credu ni.
Na, mae wedi bod yn briliant event. Uh, really wedi joio fe, a mae'n real challenging, so na, mae'n neis i ddod i ddiwedd. Beth ti wedi dysgu yn rali Ceredigion, Lenny? um, dim i fod rhy committed, mae'n demand a lot o respect, so na, mae'n really good event.

Yn ail ym Mhencampwriaeth Cenedlaethol Prydain ac yn unfed ar bymtheg allan o bawb, Craig Jones ac Ian Taylor mewn Fiesta. Yn ennill pwyntiau llawn yn y Bencampwriaeth yna ac yn ddegfed allan o bawb, Alan Carmichael ac Arthur Kearns mewn Hyundai A5. Chweched safle i Steve Wood a Dale Bowen, ac yn ennill dosbarth M4, ac yn cymryd pwyntiau pwysig ym Mhencampwriaeth Asffalt Prydain. Steve Wood, llongyfarchiadau anferthol, cyntaf yn y dosbarth! Ie, yeah, nhw'n hapus gyda hwnna. Tymod, e, mae wedi bod yn prynhawn eitha caled, tymod, dwrnod caled. E. Mae'r lonydd yma'n gyflym, a ti'n mynd i realisio pwy mor gyflym maen nhw yn yr ysbyty ynddo nhw. Ond mae wedi bod yn llwyddiant dysgu bol nwy. Odi, ti'n bod, eisiau gymryd y bobl wedi gweithio mor galed, dim dim ond am yr wythnos ma, ti'n bod, dros y flwyddyn ola i cael pob peth da gilydd, a ti'n bod, chwarae teg i pawb, mae ddim yn hawdd i, i ti'n bod, i trefnu rhywbeth fel hyn. A wedyn y buddugoliaeth yn goron ar bopeth. O, odi, a hwnnw'n yn help.
Gary Pearson a Dale Furness yn bumed parchus iawn allan o bawb. Ar ôl i Bel a Matt Freeman yn llwyddo i gadw'r pedwerydd safle 'na.
At y tri ucha', James Williams a Dai Roberts ar stepen isa'r podiwm, yn falch o'r canlyniad ar eu rali adre, a phwyntiau'r ail safle i Bencampwriaeth Rali Pryden. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti James, trydydd yn y rali, ond ail yn Bencampwriaeth Pryden. Ti'n falch o'r canlyniad 'na? Ie, yeah, falch iawn, os dwi'n onest. Mae'r car wedi gweithio'n excellent ar yr event. Um, mae bach o set-up waith i ni wneud, ond um, yeah, mae canlyniad yn, yn, yn wych. So, yeah, joio.
Rali di fai gan Osian Price a Noel O'Sullivan, ail gwych allan o bawb ar eich hafswm. Swm o bwyntiau ym Mhencampwriaeth Prydain yn golygu bod nhw nôl ar frig y tabl. Llongyfarchiadau mawr i ti Osh, ail safle ond yn bwysicach na 'na, pwyntiau llawn ar gyfer Pencampwriaeth Rali Prydain, shwt ti'n teimlo? Ie, good to bo, um, di dod yma i neud job. Um, ie, swn i wedi licio rasio fy hyd yn chydig bach mwy ond uh, rhaid i fi siwm hen. Car yn gyfan a pwyntiau llawn, so ie, yeah, methu cwyno fe yna. Ie, yeah, pa mor neis fe gael canlyniad fan hyn ar ral i gytre? Na, mae special, ti'n bod, uh, dwi wedi gweld cymaint o bobl, dwi ddim wedi gweld y spel, pobl dwi'n abod, so ie, yeah, so ni wedi licio ennill, ond um, yn ôl at y job in hand, so da ni wedi gwneud hwnnw, so dwi'n hapus. Llongyfchiadau. Diolch.
Ond wedi teithio hanner ffordd rownd y byd i gystadlu, roedd Hayden Padden a'i gyd arwr Jared Hudson ar ben y byd.

Taken a while, but we got there in the end. Will you be back?
I'll definitely hope to come back, definitely. Yeah, well done, Hayden.
Thanks so much.
Ie, yeah, llongyfarchiadau mowr i Hayden Padden yr er ennill y rali, ond llongyfarchiadau hefyd i'r ddau Gymro ar y podiwm. Osian Price yn ail a James Williams yn y trydydd safle. A mae rhaid i ni longyfarch y trefnwyr yn y gystal. Mae wedi bod yn rali anhygol, mae wedi bod yn benwythnos anhygol, a mae yna ddyfodol disglair gyda'r rali ma, allai weithio chi. Fi ffili aros i ddod nôl blwyddyn nesa, Emyr! Na fi chwaith.
Tan hynny felly, ta-ra!
Ta-ra.